Per una presina d'autun, l'associacion Patrimoine Vallée de Cabardés nos convida dins lo vilatjau de Caudebronde, en Montanha Negra. Es per un rescontre emb la bodegaire ben coneguda Sofia.

E ben ieu venis del nòrd, del nòrd bèl, venis de Belgica e bon es lo destí de la vida o lo camí de la vida que m'a menat aquí fa arran mai de 30 ans. 30 o 35 e me ei tojo practicat la musico en amatou, en amatou dins lo sens del tèrme qu'aimo la musica e me soi dit serió los casens per ieu de cambiar de mestier que qu'ei tojo bolgut, ei sentit que bolho far musiciano e non pas geologi.

Ei trapa de l'instrument la de un bocí de bodego dins lo granhè que qu'a èster fait per lo grandoncle de mon grandpaire Aieau. Qu'es nascut, mon grandpaire es nascut en 1884 e son oncle deviá èster avèt en deis annados 1850. Èra au botegaire e joava en meme temps de l'acordeon diatonico.
La bodega es una cornemuse, es a dire que fonciona coma totas las sançonhas, i a un opèl que se cufla, aquel opèl, l'embaisha o la bodega. Dins lo parlar local dins Aude, Une bodego se ditz d'une bodego qualqui que se pòrte au plat. Donc la la bodego es coflado ame lo bufet que cal bufar de dins plan segur. Aquí i a lo lo graile, lo graile es coma una mena d'auboi, es la la partida de la bodego que fa la melodia. E apèi i a la bondo, la bondo bèla, tot aquò es de bush, la bondo que bronzina. e que que balhe la qualitat son oro a la bodega perque son dos octavos mai bas que que lo graelhe e aquí se bèi tabé las decoracion qu'èro fòrça important de decorar la bodega.

Ei après a l'escòla de bodega de Vilardunèl amé la Sòfia que balhavo de corses e pei tre que podiam tanben en participam a de sortidas amé l'escòla de bodega qu'es a dire que apreniam de tròces e pei sortissiam per les jogar pla vite.

N'i a un a la Capeleta, a Mono, a Sant Pèire, on a de l'or de partout.
Un dezenet d'annados, un dezenat d'annados que jògui amé lo grop, dempèi que ma tanto me balhèt la bodèga de mon oncle que qu'es mòrt i a un dotzenat d'annados arro, ò, e ai pas quitat de jogar desempèi. Coneissioi la Sòfia de Dixmude, qu'èra venguda di mon vilatge a Verdun-Lauragais per far una fèsta medievenca. E prenguèri contact amb elo per prene mos primiers corses e foguèri encantat e ai contunhat per a aprene a jogar amb elo. La lenga occitana es una istòria un pauc longa. Quand èri pichon, a me mon gran, gardavi lai vacas e me contava d'istòrias e de cants tanben en occitan e aquela lenga demorèt dins mon aurelha fins a mos estudis. E quand passèri lo concurs de regent de l'educacion publica, passèri lo concurs en occitan e laguèri e fa que foguèri ensenhaire bilingüe dins Tar e a Rossoï dins Aude.
Sofio nos present un film bèu sus la Bodego e sa creacion, un film fa per Elo e Stefan Valentin.
I a de factors de bodega que fargon de còpias d'instruments ancians, me çò que s'es passat es que ieu, dins ma volontat de transmission, i a un moment o çò que compta es d'aver un instrument de prèst. Doncas, ei ensajat tre la debuta de prestar un instrument A cadun que volió començar. E un jorn mon òme es vengut a l'ostal e m'a dit, Ei crompat un torr per fargar de bodegos e arrò tu me vas balhar las mesuras. Me li dit, Me i coneishes pas res, paur òme, es pas musician cap e coma es un pauc caparut, sies mes e a pei un parelh d'annadas a capitat de fa dins un men que sone pla. Fòrt sopla. Lo problèma es que el amb un tour de metal, perque per traucar la bodega cal un tour de metal que vire lentomain, e ben el podió pas far lo defòrt pla polir. E ieu me soi dit, aimo la matièra del buch, e me soi dit, e ben ei crompat un tour de fusta e el falent dedins e ieu lo defòro.

Mon repertòri es fait d'en primier del repertòri tradicional de la bodega de Montanha Negra, çò que foguèt collectat pel Charles Alexandre, Didier Olive e tot aquò, dins Laura Guest tanben, amb lo Xavier Vidal. Apé un moment, ieu que demore a Echalavo, còsto Limús, que soi que m'a regali de fasona de carnaval, me soi interessado a la musico de lai fècos de carnaval. Çò que fa que aquelo musico qu'es un pau mai dificilo de sonar a la bodego, I a de cromatisme e tot aquò per per los que son musicians e soi passat en aquel repertòri e aquel repertòri tanben m'a fait progressar dins la practica de de de mon instrument. Puèi ei agut l'escasenç çò de sonar, m'an demandat de sonar per un festenal de jazz a Corbièra a Conilhac Corbièra e bon, ieu soi dubèrt a tot perqué aquela bodega, Es un instrument tradicional, es un instrument de cultura vertadier, mas es un instrument que pòt tot jogar. Amé l'Escòla de Bodego e ara los escolans de conservatòri, cadun es fa la promocion de son instrument, çò que fa que poden sonar per pas çò qu'arrièron coma. coma bèi per faser un balèti, perque en aquel moment l'instrument a una foncion vertadièra de far dançar lo monde, pòt far de concèrts dins las glèisas, bon, tanben un repertòri de nadalenc fòrça espandit, apèi i a un repertòri.

La serrada s'acaba per un baleti e vesèm ben aquí que la bodega a sa plaça dens pertot. Òsca a la Sòfia e a sa còla de bodegaire que parteja sa passion amb un public de tot atge.